Manaraka, hijery indray tsika ny amin'ny panneau de configuration. Maika eto amin'ity ambany ity ianao a, de tsindrinao ava havia eo a, de miakatra ianao amin'ny souris anao a, mankany amin'ny panneau de configuration, de tsindrinao havia eo. Amin'izay fotoana izay dia mipoitra ity mipoitra ity an'ny ity ity zavatra hitantsika ity panneau de configuration dia ny zavatra afaka ataonao amin'ity dia manova ny apparence ohatra le arrière plan toy izao efa hitantsika arrière plan. Ohatran'izany na ny résolution de l'écran afaka ovaina koa ny résolution en écran miverina na ny langue hitantsika teto langue modifier le clavier na hita afaka hi-installer-na programme na hi-désinstaller-na programme hanasorana programme Na koa afaka anaovana connexion projecteur na anampiana souris na anampiana imprimante na koa anaovana réseau na koa amin'ny resaka antivirus na pare-feu. na anokafana kaonty. Eto aloha izany a, dia ny zavatra hojerentsika eto a, satria ireto a, mila manao connexion amin'ny imprimanty ianao, mila connexion internet, dia mila mila vaste koa na mila antivirus, dia hojerentsika izany a ny programme sy ny resaka kaonty. ny programme de ohatran'izao, izy no manatsofoka ny programme ao amin'ny ordinateur, antsika izao toa niresaka hoe fahaizana manoratra ao anatiny ao de ny fahaizana rehetra izay ao anatin'ny ordinateur de afaka asorina na apetraka amin'ny alalan'ity zavatra eto ity. Izany hoe ohatra hoe afaka sorona izany izay zavatra tsy ilaina eto, izay zavatra tsy miasa eto. Ao anatin'izay a, ny resakantsika eto hoe pack de logiciel, ity pack de logiciel eto ity, jeux, bloc note sy ny tariny. De afaka activer-na ireo bac ireo, activer na desactiver na ny fonctionnalité de Windows, cliquer-na de misy zavatra mipoitra de amin'iny zavatra mipoitra iny iny no cocher-nao a ze tianao ho ampiasaina sy tsy ampiasaina, io zao jeux tsy cocher. Donc tsisy jeu mihitsy ao zany. Fa raha kosehina jeu a dia misy jeu ao. Fa tsy kosehina jeu. Bon, jerentsika izay fonctionnalité izay ary. Mankatao amin'ny Windows tsika, tous les programmes dia mahita jeu ve tsika? Mahita jeu tsika. Fa explorateur des jeux no

Andry kely a. Dia zay fa vita ilay izy. Efa vita. Vita ilay izy a. Dia maka ny amin'ny démarrer jerentsika le izy teo de le programme jeux de hitantsika hoe lasa misy jeux be dia be ao anatin'ilay ordinateur désinstaller ntsika iny activer ou désactiver de cocher ntsika ity de afaka le jeu. Zay no mahakasika an'iny resaka jeu iny. Misy indray kosa nefa ny ny kaonty. Ny kaonty izay resahantsika eto de ohatran'ny hoe ny ordinateur anankiray ihany fa ny kaonty ao anatiny misy maromaro. Mety afaka manana kaonty tsy mitovy zany ianao sy le olona ohatra hoe miara-mipetraka aminao ohatra zany. de raha manampy compte a de eto am ty a ajouter ou supprimer un compte ekena de eto zao misy compte anakiroa tsy inviter de creer un nouveau compte eto misy mikasika ny compte utilisateur de manasa feuille izy raha ohatra ka mahay teny farantsay ianao fa créer un nouveau compte de soratanao a nouveau compte nom du nouveau compte pastor ohatra de eo a important be ty zavatra teneniko ty a tsy atao administrateur le izy fa utilisateur standard na dia azonao atao an'ity ary izy dia tsy ataonao an'io fa manimba safatra izay fa atao utilisateur standard dia créer un compte ohatran'izay dia ohatra ilay izy pastor dia rehefa cliquer ko compte io dia afaka ovaina ve io sary io ie eto an mba hitsika hoe modifier l'image dia afaka ovaina le sary le izy lasa ohatran'iny ohatra de euh, asiana mot de passe ve afaka asiana ve ie afaka asiana euh, de ity tsy kitihana mihitsy ity a ity tsy kitihana mihitsy afaka fafana ve le kaonty ie ovaina ve ny anarany ie to manova azy Vaina ny anarany. Atao ohatra hoe uh, beloved of God. Iny. De afaka hovaina ve ny anarany a efa novaintsika teo a. Fafantsika le izy a, fafana. Fafana daholo ve le zavatra rehetra izay ao anatiny sa tazomina le zavatra ao anatiny fa le kaonty fotsiny fafana sa tsy isinina atao dray. Dia fafantsika ilay izy. Fafana. Dia izay ny fomba fanaovana azy.